Imbagħad, is-Saltna tas-Smewwiet inxebbkuha ma' għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus. Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin. Għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-għarus iddawwar ma' ġi u għalhekk ilkoll ħadhom in-ngħas u raqdu. Imbagħad, f'nofs ta' lejl instema' min jgħajjat, Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh! Dawk ix-xebbiet qamu ilkoll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloh qalu lill-għaqlin, Agħtuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsibaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu, Għandu mnejn ma jibqax biżżejjed, la għalina u lanqas għalikom, l-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-għarus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar Waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra, u bdew jgħidu, Sinjur, Sinjur, iftħilna! Iżda hu weġibhom u qal, Tassew ngħidilkom, lilkom ma nafkomx. Isru mela, għax la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. Jista' jkun li dak li hu l-aktar importanti huwa nieqes f'ħajtek? Li wieħed ma jkunx ippreparat, dan jista' jwassal għall-inkwiet u anki għal konsegwenzi diżastrużi. X'tiswa l-ġakketta tas-salvataġġ li ħallejtha warajk fuq ix-xatt fil-mument meta d-dgħajsa tiegħek tkun qed tegħreq? L-istorja ta' Ġesù llum dwar l-għaxar xebbiet li ħamsa minnhom kienu boloh tinstema' stramba għalina għax il-festa tat-tieġ tagħna ddum biss lejla waħda. Imma f'dak iż-żmien kienu jdumu jiċċelebraw għal ġimgħa sħiħa. Kienet użanza li l-għarus ħin bla waqt kien jasal biex jieħu l-għarusa għall-festa tat-tieġ. Jekk jiġi bil-lej, l-imsiebaħ kienu ċertament indispensabbli. Li tmur għat-tieġ mhux liebes kif suppost jew mingħajr il-musbieħ jaqbad, Kienu qishom bħal tipprova tidħol għas-sinema bla post riservat jew bla biljett. Ġesù iwissina li hemm konsegwenzi għal min ma jkunx ippreparat. li hemm affarijiet li ma tistax takkwisthom fl-aħħar minuta. Eżempju, student ma jistax imur għal eżami mingħajr ma jkun ilu żmien twil jitgħallem u jistudja. Il-ġid etern tagħna jiddependi fuq jekk nisimgħux minn dak li qed jgħidilna l-Mulej f'ħajjitna llum. U aħna ġieli drajna nagħlqu widnejna. biex ma nisimgħux. Ma nkunux ippreparati biex niltaqgħu mal-Mulej wiċċ imb wiċċ meta jsejħilna f'jum il-ġudizzju, jekk ma nisimgħux minnu llum. Il-Mulej qed jistieden lilek ukoll għall-festa tat-tieġ tiegħu. Int ippreparat? Mulej, għatini l-grazzja li nisar u nkun attent għall-vuċi tiegħek li qed issemmali illum f'ħajti. Hekk li nasal li nagħti widen għas-sejħat tiegħek f'kull ħin. Marija, int li int ix-xebba kollok għaqal, hekk kif insejħulek fil-Latanija, kun int li tiggwidani ħalli ngħix mhux bir-raġunamenti ta' din id-dinja, imma bil-għaqal li jiġi mill-imħabba tiegħi lejn Alla. Amen.